Waqıya júz bergende úlken bir muńaydıń eski bashogı, bashogta úlken boladı, bir júz eliw tonnanıń atırapındaǵı bashog jugırıp baratırǵan gezde ayaǵımda ilip qaldı, aldıǵa qarap ıntılp jıǵıldım, eki ayağım shawıp ketip. Prostinan ashıp qarasam uje ayaǵı joq. Ómir joldasın taslap ketedi neladı dep oylaydıǵo nelazań dep.
Ómir jolında jıǵılmaw emes, jıǵılǵanda qayta ayaqqa tura alıw áhmiyetli. Geyde ómir bizge kútilmegen sınawlar beredi, sabırımızdı sınaydı. Mine sonday oylabálent ómir jolında jeńilmesten, háreketten toqtamaw, Xaqıyqıy qaxarmanlıq.
Seniń ayaǵıń joq dep sen otırma boldı inim ústine usta deydi kóterip alıp ketedi jora joldasıń jaqsı bolsa qıyın bolmaydı eken negizide. Men Babaniyazov Arslanbek bir mıń toǵız júz seksen toǵızınshı jılı tuwıldım. Eki mıń on tórtinshi jılı baxıtsız qáytis etip sebepli eki ayagımnan ayrılıp qaldım. Waqıya júz bergende úlken bir muńaydıń eski bashogı, bashogtı, Úlken boladı, bir júz eliw tonnanıń atırapında bashok, eki esik bar edi, kiretin tesigi. Sonıń eki birinshisi mınanday yarımı jawıldı, újin mıniyaǵı ekinshisi ashıq edi. Ashıq bolǵan gezde soǵan qarap juǵırdım men, sol esikten shıǵıp ketemen degen oy menen. Juǵırıp baratırǵan gezde sol stiklovattıń sımı ayaǵımda ilip qaldı, aldıǵa qarap ıntılp jıǵıldım. Sodan keyin artımnan kelip, Eki ayağım shawıp ketti. Sonnan Bajoktıń artında qaldım. Qasımdaǵı balalar hámmesi shokqa túsip qaldı. Obshiy tórt saatta Bajoktıń astınan shıqtım. Shıqqannan keyin barıp ayaǵımdı kórip ox dedim. E úje eki ayaǵım jaǵınday ezilip atır. Úje ayaq paydası bolmay qaldı, kesiwge májbúr bolǵan. Awıldan ákem barǵan. Bárliǵi urısat bergen. Ózime keldim, ózime kelgennen keyin. Prostiyanı ashıp qarasam uja ayaq joq sol gezde bir ne boldım qıyın boldı eń birinshisinde awılǵa keldim áyteu úyge keldim suyt hámmesi hayran qalıp ne bolıp atırdı áke shemniń arqasında áyteu umır joldasım bárleu qollap quwatlap ásirese ana jora joldaslarım hámmesi kúnde halımnan xabar alıp joralarıma kóp kóp raxmet aytaman hámmesi izimniń Bolnicaǵa kelip, bolnicada izimde otırǵan, bári jaqsı, uayımlama deydi de, aǵa, qudayǵa shúkir, jaqsıman, jaqsıman, dep, armeyskiy deymiz ǵoy endi, olarǵam keldi, qaraqalpaqtan jigirma bes bala bolıp ketken bolsaq, soǵan jigirma úsh bala kelip, xabar aldı, bir kúnde keldi, háme jigirma úsh bala, vrachlar ayran qaladı, sen ózi burın ne bolıp islediń, qanday adamsan sen, deydi maǵan, nege izińnen sonsha adam kelip tınbaydı, Nege sen tek seniń izińnen kele beredi dep jańa kúnde keshte klasstıń balaları jańa jora joldaslari hámesi keledi. Olar jańa pudolǵa baradı, pudolǵa barsa júr óytip úyińde otırma dep kalaskam menen utqan bolsam alıp ketedi mashinkaǵa salıp aparadı pudol kórip otıraman olar pudol oynaydı men pudolǵa qarap otıraman qasında zritelь bolıp barıp sóytip neǵılıp júrdim eki jıl. Tósekte jatqan bolsam, kolaska dep júrdim, neǵıldım, eki jıl. Onday júdá da kóp aralaspadım, biraq ta jańǵıday jora-joldaslarım keledi. Davay, deydi, keyin deydi, búgin deydi, bizler deydi, kafege barıp otıramız, deydi. Qoy, kafege barmayman men, yaq, deymen. Qoysa, deydi da, ekeui kóterip aladı da, áketip qaladı. Seniń ayaǵıń joq dep sen otırma, boldı, iyniń ústinen usta, deydi, kóterip alıp ketedi. Mına jora-joldasıń jaqsı bolsa, qıyın bolmaydı eken, negizi. Eki ayam ayırılǵan gezde. Bir balanıń ákesi edim men sóytip sol gezde uje boldı endi jaǵı qıyın maǵan ómir joq dep oyladım endi boldı endi nagram men jasamayman ne qılmayman dep birinshi náuette jaǵı ómir joldasın tastap ketedi ne qıladı dep oylaydı ǵoy sóytip ayttım men ne qılasań dedim jaq dedi men seniń eki ayaǵıń bar kezińde tiydim bizlerdi baǵaman dep sol eki ayaǵıńnan ayırıldıń boldı bizler Men sen menen hámiyshe hámme zattı teń kóremiz dep. Oy awır bolǵan men ushın qattıǵa esitkenimde kórgemde onı qattı awır ahwalǵa túskem shoqqa túsip qalǵanman mınanday bir zatlardı istep júrip umıtıp qalatın dárejede bolıp qalǵanman da mısal ushın óziniń ayaǵı menen ketken zat ananday ahwalda kelip turǵan soń ayel adam ushın awır báribirem erkektiń neǵan ornı bólek ǵoy báribirem shańaraqta yaq ajırasıwdı oylamaǵanman biraq sol kóp esitkenmen onday sırtımnan gáp aytqanlar bolǵan Ketip qaladı ǵo, ajırasıp ketedi ǵo dep, onday dárejede bolıp qaldı ǵo endi kúyewi dep ta, men biraq ol zattı hesh ónerman almaǵanman ózim. Bilmeymen ne sebep anam, anam netti dep oylayman ózim. Sebebi anam aytatın edi da. Qara, kúyewińe qara dep aytatın edi. Bir anamam qaytıs boldı eki jıl boldı arslannıń óziyam aytadı sol waqıtlar apam aqıl berdi ǵoy edi saǵan aqıl ananıń tuwrı tárbiyası deydi sol bolmasa qashshań ketip qalar edi dep aytadı ózi de Soraǵlar anam aytatın edi qara ózińe kúyewińe qara dep erim pirim de kúyewim ǵo ol dep aytatın edi da soń ózim aytatuǵın ashaq apamnıń aqıllıǵınan nesinen sen sóytip qaldıń bolmasa qashshalar ketip qalar eken senem dep. Ekewimizǵa nelerimiz bári xarekterimiz nemiz bári tuwrı keldi dep oylıyman qudayǵa shúkir baxıtlı shańaraq bolıp otırmız ashıwlanıp qalamız ne bolıp qalamız xosh Onı qoyıp turıshı qoyıshı anau deydi mınau deydi qoyıshı yaqshı Iysa boladı Iysa boladı men aytsam olar maǵan aytadı Iysa boladı mısalı urısıp qaldıq pa endi báribir hayal adam aytqan zatınan qalmaydı ne qılmaydı sonıń ushın erkek adam ásteyin ey yaqshı yaqshı deydi da esiten shıǵıp ketiw kerek oǵan bir gezde háwirinen qaytıp óz Báribir kelip e keldiń be awa keldim jaqsı otsamen jaqsı otpan boǵan bu somen kete beredi ol shańaraq. Qıyınshılıqtan júdengirliktan birge netemiz báribir aldın azamatım ǵo xurmet etemen sonıń ushın balalarımnıń ákesi awa semyanıń nesi basshısı shúkirlik etemen bárine de perzentlerim bar baxıtlı shańaraqlarımız qudayǵa mıń qátle shúkir baxıtlıman. Báribir jańaǵıday úydiń úlkeni bolıp jańaǵıday bóleklenip shıǵıp ketkenimizbenem kúnde jańaǵıday Telefonda ákemiz benen, anamız benen sóylesemz, sóyleskenbe bári kúyewli tolmaydı, neyamaydı. Ya ákem keledi, ya bolmasa men ózim baraman, kóshede de shıǵaman, balalarımdı oqıwǵa jiberemen, sóytip jiberip bolıp, úyge kel deydi, ábetlenemiz deydi. Sóytip úyge barıp, soyaqta birge ábetlenemiz, neǵılamız, áytewir bárimiz otırıp.

Velosportqa qaraǵanda usı tastı ózim ózime jaqsı dep kórdim. Xázir tas penen shuǵıllanıp atırman. Balalarımdı awqat jayın berip, oqıwǵa jiberemen. Bala shaǵam azında jumısqa ketse, ábette bala shaǵam kelemen degenshe, uje anaw balalar oqıwǵa ketiw kerek. Solatı jiberip bolıp ózim. Obetten keyin túrnek mıy ishaman. Bos kezlerimde taksi kompaniyasında dispetcherlik alıp baraman. Eki ayaǵım joq bolıp turıp, bir velosiped ayday alaman men óz ústimde dep, zamanagóy protez benen úsh jıl velosportta túrnek isledim. Qaraqalpaqstan boyınsha sıylıqlı birinshi orınlardı aldım. Olimpiskiy kolledj pitirgennen keyin Óz ústimde úyde qur jatıp qalmaw ushın tasta shuǵıllanıp atırman. Jarısqa endi orın almay qalsań way u ata anama ne qıl deymen ana jora joldasıma ne qıl deymen degen ne boladı adamda bir vijdan deydi ǵoy bir arlanıp ne qılasań sonıń ushın óz ústińde istep sol qalay bolmasın men utıwım kerek jarısqa shıǵasań dep mende eń birinshi jarısqa qatnastım sol yadrodan bespaslamada qatnasıp basladım Sol gezde óz ústimde qurı islep júrdim, jaǵınday awıldıń balaları menen birgelikte gúreste balalar shunıw isleydi, solar menen birgelikte qasında otırıp islep júrdim, tas isleydi neǵıladı, sóytip islep júrip qudayǵa shúkir qolımda ayaǵım joq bolǵan menen qolımda kúshim barǵo dep usınıs berildi, mınanday besbaslaman para sport ne jarısı bar, soǵan qatnasa alsam ba dedi, qatnasaman dedim, yadro túrinen kegeyli rayonında birinshi bolıp ótken jarısta sıylıqlı birinshi orındı aldım, birinshi bolıp. Anama zvonak ettim, sodan hámmesi quwanıp ne qılıp, balalarım bári quwanıp, o, papam orın aldı, ne qıldı dep, búytip, balalarım aldıma juǵırıp shıǵadı, medallarımdı alıp, ne qılıp, quwanıp júr edi. Basqasha sezim boladı da báribir. Qurı búytip úyimde jatqannan góre sportpen shuǵıllanǵanım abzal dep bildim da. Ákem hám palwan bolǵan, sport. Sportqa hámmemiz umuman semeyniy burınnan qızıǵıwshılıǵımız bar, sol boyınsha. Sodan keyin endi men gúres almayman, ne alamayman, onnan góre basqa sport penen shuǵıllanayın degen ne boldı da. Ákem gúres boyınsha shuǵıllanǵan, inim hám gúresten shuǵıllandı, men ózim ayaǵım bar kezde men hám shuǵıllandım. E kázir ayaq joq bolǵanı sebepli sol tas penen, ne menen, qolımnan keletin shınıǵıwmen istep, sol sport penen. Ózimdi áytewir nátiyjelenip kórsetkim keldi. Endi tirnekka islep bolıp úyge barsaq bir ház etip bir jeńil bolıp otıramız. Tirnek istemegen istemegen kúniń bir qara zil basıp zalǵa kelip tirnek istegen gezde bir adam bir jeńil seziledi ózi nastreniyań hám normalniy boladı. Úyińde jatsań jata beresań hár zattı oylap ananı oylaysań mınanı oylaysań ol zatlardı. Ótti basımızdan, bári zattan kórip atırmız. Nagraman dep úyińde jatıp, jeńilip qalıwǵa bolmaydı dep oylayman. Jatqannan góre lútshe bir zat penen shuǵıllanǵan maqul. Birinshi uchretda jańaǵıday awırıwman dep qurdan-qurıq jatpaw kerek. Adam ózi óz ústinde áytewir háreket etip islese, hámme zat ásten-ásten jetiskelikke erisip bara bereseń. Ol qur anawı keledi, mınawı keledi dep óytip jatqan menen, ne qılǵan menen hesh qanday payda joq. Qur ózińe óziń zıyanın keltiresiń. Aldı qarap ıntılsa, aldı qarap ıntılmasa ol esh qashan nátiyje bolmaydı ol. Trenerskiyge sertifikatqa usınıs berip qoyıppan quda qalesa erteń yanvar ayında sertifikatqa oqıyman i odan keyin velosport boyınsha trener bolaman nagralardıń úylerine barıp men ózimam mındage kórip tursań meniń eki ayaǵım joq sende qudayǵa shúkir ayaǵıń bar sen ne ushın nalıysań mende eki ayağım joq bolıp tur menam sol zattı istedim senam istey alasań nagramanda qur úyińde jatıp qalǵanımenam paydas joq Nagiran emes deni sau adamlar ham bar ne bir jatırıptı sen ıntıl oziń ustińde iste dep nagiranlardı men korip tanısıp dizimge alıp koyıppan kuda kalese erten sol sertifikatımdı alsam velosport boyınsha trener bolıp otemen. Aldın sporttan korkatın men ozim boyım kishkanday kolım kiltay tinimsiz akelip korsetti mınanday kılıp shınıgasan mınanday kılıp isteysen dep korkatın koshege shıǵuǵa mına meni korgen adamlar neqıladı xazir korkpaytın boldım. Ózim ústimde isleytan, ózim háreketi etip, ayaq-qolım bar, istey alaman dep usı jarısqa kelip istep atırman. Sezimlerim bildire almayman endi jılap júrermen. El basshımızǵa raxmet. Sol berip atqan imkaniyatlar sol arqasında jarısqa barıp atırıpız. Parasportqa berilip atqan imkaniyatlar júdá kóp mámleketimizde. Dáje kázir endi úyimizden trenerlerimiz ózleri úyimizge kelip, kólig menen kelip, alıp ketip, alıp barıp atırıptı. Prázdnoy salıp beredi. Prázdnoy salıp bergennen keyin Tashkentke barıp jarısqa baramız. Jarıs jataqqana ne bárin támiyinlep berdi. Hámme sharayatları bar da, imkaniyat bar. Sebebi ózleri qattı dım kúsh berip qoyıptı sportqa. Tek olardı kútedi, nátiyje kútedi buǵan. Jańaǵıday mına sportta mına nagradalardı qollap-quwatlap atırǵan el basshılarımızǵa, Kóp kóp raxmetler ayta alaman áyteu bizlerden úylerimizde qur jatıp qalmau ushın áyteu motivaciya etip aldıǵa ıntılıuımızdı sol el basshılarımızdıń xızmetleri eń joqarı dep oyleyman maqset quda qalese chempion bolıu qánekey sol olimpiadaǵa qarap quda qalese aziya chempionı bolıu maqsetimiz Eki mıń jigirma úshinshi jıldan beri para pauerlifting sport túri menen trenerlik penen shuǵıllanaman. Babaniazov Arslan eki Qaraqalpaqstan kubogınıń chempionı bolıp keldi. Sport jaǵında da, insanıyylıq jaǵında da, yagni biz ruwxıy jaqtan da bul kúshli insan dep oylayman ózim. Sizin ózin ustay alatuǵın, óz aldıǵa intiletuǵın, maqset qoyıp hám soǵan jetisetuǵın insan dep oylayman. Insan social xızmetler kelip jaǵıday kórip neǵılıp turtı xabar alıp ne kemshiliǵiń bar neńiń bar protezińde neme bolıp atır kalaskada ne bolıp atırıptı kem kemnen jeńillesip jaǵıday imkaniyat bolıp atırıptı qattı quwanıshlıman. Babaniyazov Arslan protez benen támiyinlengennen soń onıń yaǵnıy sol protezden nátiyjeli paydalanıp Qaraqalpaqstan Respublikası kóleminde Ózbekstan Respublikası kóleminde Bir qansha jetiskenliklerge erisip, házirgi kúnde sol velosport boyınsha Orta Aziya chempionatına jollama alıwǵa eristi. Húrmetli Prezidentimiz hár dayım aytadı, Insan qádiri. Haqıyqatında da insan qádiriniń ullı ekenligin sezindim. Ómir barısında ne nárselerdiń qádirine jettim? Kóp zattıń qádirine jete etenman ǵoy. Adam jańa bir qattı qıynalıp ne qılmasa, eshzattıń qádirine barmaydı. Dep oylayman. Endi men hámme zatlardıń qádirine jettim. Birinshe bolıp ayaǵım qádirine jettim. Kóp zattıń men qádirine jettim áyteuir. Endi jasaw ushın jaǵınday maqset etip ıntılıp atırman ózim ushın. Men endi úsh balanıń ákesimen. Basqaǵa kerek emes bolsam usı ullarım ushın kerekpen. Ómir joldasıma kerekpen, áke-shesheme kerekpen dep ıntılıp atırman aldıǵa. Bayaǵıda. Ákeshelerimiz baǵıradı. Mıń sen úlken óziń ákeshe bola ǵoy bári bir sen ákesheń ushın kishkene ele balasań da bala bolıp qala beredi ekenseń da bári bir men sol nárselerdi kóp ańladım sebebi úyde otırıp jańaǵıday oqıdan nege kesh kelip atsań ne qılıp atsań ne istep atsań búgin ne qıldıń ne nege ne qılıp júrseń dep jańaǵıday sorap ne qılamız sóytep otırsań bizlerdi Bizler hám sóytip jaǵınday waqtında ákejemizdi súyip júrgenimiz ushın jaǵınday ne qıladı eken ǵo dep oylanamız da. Túsinip atırmız. Men ushın endi baxıt eń birinshi óshiret ákesheń aldıńda aman bolsa sonıń ózi úlken bir baylıq. Ullarıń, ómir joldasıń qasıńda bolıp jaǵınday qollap quwatlap tursa sol dep oylayman men eń úlken baxıt, baylıq. Aqshanıń da neniń de eshzatıń keregi joq. Sonıń ózi úlken bir baylıq ta. Shúkirshilik etip jasaw kerek ol esh qashan qudayǵa boǵan nalıp neǵılıwdıń kerek emes dep oylayman. Hár tárepleme qaharman dep ayta alaman. Ómirde de qaharman bul insan. Arslanǵa qarap otırıp ayırım oqılar úlgi alaman. Haqıyqıy qaharman. Endi sol Arslan menen házir tanısqanımızǵa may ayınan baslap tanıstıq qoy endi usı jerge kelip baslap alǵa umtılıwshılıq jáǵınan úlgi alǵan bolar edik sebebi sol Imkaniyatı sheklengen bolsa da sol alǵa qaray umtıladı. Soǵan qarap sol jaǵınan úlgi alǵan bolar edi. Izine ertip sol ózi liderlik jaǵınan sol jaǵınan qaharman dep esaplay alaman. Men Arslan aǵanı qanday da bir kúsh barlıǵın, ishki dúnyasında qanday da bir ruwxıyatında, ishki dúnyasında bir kúsh barlıǵın sezemen. Hár. Tárepileme hár dayım tınıp tınshımaytın aǵa dep bilemen. Hámme zattan jaǵınday ne deydi bir qattı qıyınshılıǵın nesin kórmeseń esh zattan qádirine jetpeytukensiń. Erten ullarım kórgen gezde mına maqtanıp ayta alatınday úlgili sonday áke bolıu ushın óz ústimde sóytip islep atırman da. Elimizdiń bayraqların bir bálentlerge kóteriu nesip etkey dep eldiń bayraǵın bir bálentlerge alıp shıqsań.